U nilqa' magħna t-tieni kelliem li għandna magħna dalgħodu, id-Deputat Parlamentari Dottor Robert Abela.
Grazzi Birgit Tara, grazzi. Aħfruli tal-vuċi llum. Però ħanquni din il-ġimgħa Nazzjonalisti fil-PAC. Ma jridu jitgħallmu b'xejn. Ma jridu jitgħallmu b'xejn. Però l-messaġġ tagħna nibqgħu nwassluh u nibqgħu nwassluh bis-saħħa. U segwejt b'interess ġimagħtejn ilu bħal-lum ġimagħtejn il-messaġġ tal-Prim Ministru fejn tkellem fuq it-Ten Year Challenge, it-Ten Year Challenge li għandna fuq is-social media u għamel analoġija għall-aħħar għaxar snin ta' pajjiżna. U ffoka, u naħseb li kien li kienet analoġija importanti ħafna, fuq l-iżvilupp ta' pajjiżna mill-2013 sal-lum. L-iżvilupp enormi, l-bidliet enormi li esperjenza pajjiżna kemm ilna fil-Gvern. U l-ġimgħa li għaddiet, ħabib tiegħi Edward Zammit Lewis reġa' għamel din l-analoġija tal-għaxar snin tat-Ten Year Challenge f'livell ta' partit. Il-bidliet enormi, il-bidliet strutturali li kellna bħala partit mill-2008 sal-2013 u anke mill-2013 'il quddiem. U jiena nemmen illi dik il-bidla, dak il-proċess ta' bidla kontinwa, dak il-proċess ta' bidliet strutturali fil-partit jibqa' daqstant ieħor rilevanti illum. Għax huwa l-partit li fl-aħħar mill-aħħar huwa tagħna, huma l-Laburisti li fl-aħħar mill-aħħar huma tagħna. U għalhekk irridu nibżgħu għan-nies tagħna, U dan il-messaġġ nibqa' nwasslu b'mod konsistenti. Ejja nibżgħu għan-nies tagħna. Ejja nibżgħu għal-Laburisti, għal dawk għal dawk li dejjem kienu hemm, għal dawk li dejjem emmnu fl-ideal Laburista. Tul is-snin, bla ma qatt ippretendew xejn lura, li ma kinux hemm fi żminijiet is-sbieħ biss, imma kienu hemm fi żminijiet id-diffiċli. Fejn ma kien sabiħ illi tassoċja ruħek mal-Partit Laburista, fejn kien hemm żminijiet fejn kważi kważi kont tistħi. Jiena bdejt l-università fl-1996. Is-sena ironikament fejn tlajna fil-Gvern. Però, kont toqgħod, sa jiena kulħadd kien jaf min kont. Però d-daqqiet ma kinux żgħar dakinhar. Niftakar l-ewwel ġurnata, immaġinaw l-ewwel ġurnata, Ottubru, tal-Università, għadna kif tlajna fil-Gvern u d-daqqiet ġejjin minn kullimkien. Ma kinux żminijiet faċli. U għalhekk irridu nibżgħu għal min kien dejjem hemm. U dik it-ten year challenge illi tant tkellem tajjeb dwarha l-Prim Ministru, ħabib tiegħi Edward Zammit Lewis. Jiena wkoll illum xtaqt li nitkellem dwarha. Xtaqt li nitkellem dwarha però mhux biss għall-għaxar snin li għaddew, imma għall-għaxar snin illi ġejjin, il-viżjoni li għandna aħna għall-għaxar snin li ġejjin, fejn nixtiequ li naraw il-pajjiżna għaxar snin oħra. U lbieraħ ġie ppubblikat rapport, rapport tal-aġenzija tal-credit rating agency l-Fitch, illi ta riżultat b'saħħtu ieħor ħafna għal pajjiżna, credit rating ta' A plus, A plus b'saħħtu. U kienu interessanti ħafna r-raġunijiet għala din l-aġenzija ta' credit rating, it-tielet l-ikbar waħda fid-dinja, wasslet għal riżultat prestiġjuż li tat lil pajjiżna. Fosthom, semmiet l-ekonomija b'saħħitha, l-impjiegi b'saħħithom li għandna f'pajjiżna, is-salarji. Però semmiet prinċipju partikolari illi jiena nemmen huwa l-prinċipju li għandu jeħodna 'il quddiem fil-mixja tagħna fl-għaxar snin li ġejjin. Il-prinċipju tal-governanza b'saħħitha. U hemmhekk din il-Credit Rating Agency tatna ċertifikat ta' governanza b'saħħitha. li jiena nemmen għandha tkun il-bażi ta' dak kollu li se jiggwidana għall-għaxar snin li ġejjin. Riżultat li jġib fix-xejn dil-kritika negattiva li ġiet min-naħa tal-Oppożizzjoni li jippruvaw jiggranfaw m'indiġi li jitkellem fuq perċezzjonijiet, x'jaħseb xi ħadd mhux x'inhi r-realtà. Imma dan ir-rapport, bil-fatti, mhux bil-perċezzjonijiet, mhux bl-ideat, bil-fatti, jagħtina ċertifikat b'saħħtu kemm għandna governanza b'saħħitha f'pajjiżna. Tkellem ukoll dan ir-rapport dwar il-mod kif qaċċatna d-dejn nazzjonali. Il-2011 kellna dejn illi kien ta' 70 fil-mija tal-prodott gross domestiku, laqqas temmen, 70 fil-mija. Illum tafu kemm hu? 47 fil-mija! 47 fil-mija! U tkompli taqra r-rapport u tala tara il-prospetti sbieħ li għandu pajjiżna quddiemu. U għalhekk irridu nibqgħu naħdmu. U għalhekk ma nistgħux naqtgħu il-gass, għalhekk irridu nibqgħu nimbuttaw 'il quddiem. F'kull waqt għandna futur sabiħ ħafna. X'nara 'l quddiem għal pajjiżna? X'nara li għandhom ikunu dawn il-prinċipji li għandhom imexxuna 'l quddiem? Tibqa' l-governanza l-bażi ta' kollox. Però x'inhuma l-għanijiet ewlenin li għandna mmorru għalihom? L-ewwel fost kull prinċipju ieħor li nġibu fix-xejn il-faqar. Għamilna ħidma enormi f'dan is-settur. Bdejna billi rrikonoxxejna li l-faqar ma kienx perċezzjoni f'pajjiżna, kif kien jgħid li kien ħaddieħor ta' qabilna, li huwa realtà. U minn hemmhekk trid tibda għax jekk ikollok problema biex tindirizzha trid l-ewwel tirrikonoxxiha. U għamilna avvanz enormi. Avvanz enormi però għadna m'għamilniex biżżejjed. U jiena nemmen illi l-mira prinċipali ta' pajjiżna trid tkun illi neqirdu għal kollox il-faqar. B'hekk biss nistgħu nimmiraw għal kwalità ta' ħajja aħjar. Dik il-kwalità ta' ħajja aħjar, dik id-dinjità li jixraqlu kull wieħed u waħda minna. U kif tista' tagħmilha din? Ma tagħmilhiex billi sempliċement inti titkellem dwarha, imma trid taġixxi. U kif taġixxi? Taġixxi billi tkabbar l-ekonomija. Tibqa' dik is-sigriet ta' kollox, li inti tkabbar l-ekonomija. Għax huwa biss billi tkabbar l-ekonomija li inti jkollok minn fejn tqassam. Billi nżidu l-impjiegi, billi niġbdu aktar impjiegi ta' kwalità, aktar investiment f'pajjiżna, li niżviluppaw lil pajjiżna b'mod sensibbli. Jien għalija min jitkellem u jgħid ejja nwaqqfu l-iżvilupp f'pajjiżna, nara xi ħaġa li ma tagħmilx sens. Meta għandna domanda enormi għall-iżvilupp f'pajjiżna, għandna domanda enormi għal propjetà, li inti tgħid ħa ntella' l-handbrake. Ħa nwaqqaf il-ħruġ tal-permessi tal-iżvilupp. Ħa nwaqqaf l-iżvilupp f'pajjiżna. Ħa nwaqqaf it-tkabbir ekonomiku. Ħa nrażżan it-tkabbir ekonomiku. Din hija xi ħaġa li tagħmel sens u jiena nagħmel analoġija x'nagħmlu kull wieħed u waħda minna fil-familji tagħna. Tkun f'sitwazzjoni fejn qed taqla' l-flus, tkun f'sitwazzjoni fejn qiegħed tavvanza fil-karriera tiegħek u tgħid ħa nieqaf hawn għax biżżejjed. Jien għalija xi ħaġa li ebda missier tal-familja, ebda ġenitur ma jemmen illi tkun deċiżjoni tajba u l-istess għandna nagħmlu aħna fuq livell ta' pajjiż. Però rridu nagħmlu dan b'mod sensibbli. Li l-iżvilupp ma jkunx żvilupp bl-addoċċ, ma jkun żvilupp bil-galbu, żvilupp iggalbat, żvilupp li jsir bi ppjanar serju. Però m'għandniex nibżgħu. M'għandniex nibżgħu u m'għandniex nibżgħu minn kunċetti illi llum jistgħu jew forsi naħsbuhom li huma ġodda, li fil-verità mhumiex. Problema prinċipali li għandna f'pajjiżna hija ċ-ċokon tagħna. Hija fatt illi llum bit-tkabbir li kellna f'dawn l-aħħar ħames sitt snin, bid-domanda li għandna għal iktar investiment, qed inħossu l-piż taċ-ċokon tagħna. U hija realtà. Żewġ soluzzjonijiet tlieta hemm għaliha. Jew li nieqfu u ngħidu għamilna biżżejjed u nikkuntentaw b'dak li għandna, jew se mmorru għal żvilupp illi fl-opinjoni tiegħi ma jkun sensibbli xejn, ma jkun iggalbat xejn li noħorġu l-barra mill-konfini tal-iżvilupp. Hemm l-għażla li nemmen li għandha tkun hemmhekk niżviluppaw iktar fil-għoli, però is-soluzzjoni li nsibu siti alternattivi li jridu jinħolqu hija soluzzjoni li ma nistgħux narmuha. U hekk qed nitkellem fuq il-proċess tar-reklamazzjoni tal-art, illi naħseb smajtu ħafna dwaru f'dawn l-aħħar f'dawn l-aħħar ġranet, kritika illi fl-opinjoni tiegħi hija mhux ħanejt inġusta għaliex kull min ikollu concerns ambjentali jien ma ngħidx li huwa biki tal-kukkudrilli, anzi nammira kull min ikollu concerns ambjentali. Però naħseb hija kritika li trid issir bis-sens. L-ewwel nett Ir-reklamazzjoni tal-art mhijiex xi ħaġa ġdida għal pajjiżna. Niftakar illi fl-2017 kont fil-kampanja elettorali kont qiegħed nagħmel id-door to door u kien hemm xi ħadd u qalli ħa nurik sa fejn il-baħar kien jasal f'Ħal Qormi. Il-baħar kien jasal f'Ħal Qormi fi żmieni. Illum, flok dak il-baħar hemm mibni il-Marsa Sports Ground, il-faċilitajiet sportivi tal-Marsa. Dak huwa proċess ta' reklamazzjoni tal-art. L-Imsida, l-istess ħaġa. Il-Freeport, l-istess ħaġa. Ġifieri dan huwa proċess illi mhuwiex ġdid għal pajjiżna. U m'għandniex nibżgħu minn dak illi huwa ġdid, m'għandniex nibżgħu mill-bidla sakemm dik il-bidla ssir b'mod sensibbli. Ħarsu lejn pajjiżi oħra Li jimmeraviljawk f'dan il-proċess, jimmeraviljawk bil-mod kif ibbilanċjaw, kif ibbilanċjaw l-ambjent mal-iżvilupp. U fl-aħħar mill-aħħar nemmen illi l-kwalità ta' dan l-iżvilupp tkun illi jkollna suċċess fil-bilanċ bejn l-ambjent u l-iżvilupp. Inħares, naħseb l-eżempju klassiku l-mudell ta' Singapore, fejn għamlu proċess ta' reklamazzjoni tal-art u minn gżira għaqqdu żewġ gżejjer, għamlu reklamazzjoni u llum taf x'għandhom fuqhom, fuq waħda minnhom? Miżbla. Miżbla li hija attrazzjoni turistika u jmorru jieħdu r-ritratti tat-tiġijiet fuqha. Tant hija sabiħa, tant ħolqu mudell sabiħ ta' reklamazzjoni tal-art, tant ħolqu mudell ekoloġiku tajjeb, illi jmorru n-nies bħala attrazzjoni turistika. U x'għamlu? X'prinċipji ggwidawhom? L-ewwel prinċipju li ggwidhom kien l-ambjent, li mhux biss jippreservaw l-ambjent imma jsaħħu l-ambjent. U rnexxielhom li mhux biss iżommu li kellhom minn dan l-aspett ambjentali imma tejbu l-ambjent. Hija xi ħaġa fenomenali. Fil-proċess tar-reklamazzjoni kellhom iqaċċtu siġar. Minflok ħawlu 400,000 siġra żgħira. U bdew jużaw dan is-siġar bħala gauge, bħala mekkaniżmu biex jittestjaw jekk hemmx tossiċità mill-iskart li kienu qed jarmu hemmhekk. Ma jarmux l-iskart, jarmu l-irmied tal-iskart għax l-ewwel jipproċessaw l-iskart f'inċineratur u mbagħad jesportawh joħorġuh għal fuq din il-gżira. U sabu li s-siġar kibru. u ssaħħu u għamlu t-testijiet u sabu illi l-ambjent beda jittejjeb, l-istess is-seabed, il-baħar. Tejbuh. U jiena nemmen illi dawn huma l-isfidi illi għandna quddiemna għax-xhur, għas-snin, għall-futur tagħna, li nkunu kapaċi noħorġu b'mudelli ġodda illi sal-lum forsi qagħdna lura minnhom, imma li bil-galbu, b'inġinerija tajba, bi ħsieb tajjeb, bi ppjanar tajjeb, b'governanza tajjeb fuq kollox, kapaċi naslu għalihom. Għax b'hekk intejbu l-kwalità tal-ħajja. U l-kwalità tal-ħajja tfisser ukoll li nibżgħu għad-delizzji tradizzjonali tagħna, għad-delizzji li jagħmluna Maltin. Għad-delizzji li sal-lum forsi hemm min għad pass lura. Qed nitkellem hawnhekk fuq min huwa delettant tal-motorsports. Għandna komunità qawwija ta' delettanti tal-motorsports u nemmen ukoll li din hija komunità illi rridu nibżgħu għaliha. U jiena naf li qed isir ħafna u ħafna ħidma biex eventwalment naslu għal dik l-aspirazzjoni tagħna, għal dik l-ambizzjoni tagħna wkoll illi jkollna racetrack f'pajjiżna illi tagħmel ġieħ lil pajjiżna, illi ġġib turiżmu, illi ġġib investiment ġdid, illi jkollna faċilitajiet illi qatt ma rajna bħalhom f'pajjiżna. Però wkoll dan irid isir bi ppjanar, bil-galbu, bi ħsieb u billi dejjem inżommu dan il-bilanċ tant kruċjali imma sensittiv bejn l-ambjent u l-iżvilupp. Ħbieb tiegħi, fl-aħħar mill-aħħar aħna Gvern illi nemmnu fil-ġid komuni, illi f'dak kollu li nagħmlu nemmnu illi dawn iż-żewġ prinċipji, l-governanza tajba, il-ġid komuni, iridu imexxuna 'l quddiem fil-mixja tagħna biex dejjem ikollna pajjiż aqwa milli sibnieh. U nemmen ukoll li huma dawn iż-żewġ prinċipji fundamentali illi jridu joħduna lejn l-għaxar snin illi ġejjin. Prinċipji tant huma sbieħ illi għandhom ikunu l-bażi ta' kull gvern, it-tmexxija tajba, tmexxija trasparenti, il-kontabilità u l-ġid komuni li aħna naħdmu fl-interess ta' firxa wiesgħa tal-poplu tagħna. U dawn huma l-ambizzjonijiet tagħna għall-futur ta' pajjiżna, dawn huma l-ideat li ta' kuljum inħabbtu bħala grupp parlamentari, bħala kabinett, dawn l-ideat li nistgħu naqblu ma' uħud minnhom ma taqbilx m'oħrajn, imma li jkollna dibattitu tajjeb jiddistingwina minn ħaddieħor, ħaddieħor x'jinteressah, rajna f'nofs din il-ġimgħa, għax kull darba sfortunatament jippruvaw itellgħulna l-handbrake f'din il-ħidma tagħna, Reġgħu marru l-Qorti. Reġa' Simon Busuttil mar il-Qorti. Reġa' talab il-Qorti biex tibda dak li qaltlu jien ma rridx nibda. U dil-ġimgħa reġa' kellu riżultat fejn il-Qorti qaltlu tippruvax tqajjem lill-mejjet. Simon Busuttil fit-8 ta' Jannar li għadda jkollu deċiżjoni ta' Qorti f'pajjiżna illi tgħidlu ieqaf ejja ħabbat il-bieb tal-Qorti b'inkjesta wara inkjesta wara inkjesta. Għax il-Qrati ddeċiedew. Fl-erbatax ta' Jannar ġimgħa wara reġa' mar. U issa din il-ġimgħa il-Qorti reġgħet qaltlu terġax tiġi hawnhekk. Terġax tiġi hawnhekk u tipprova tqajjem dak li l-Qrati tagħna iddeċidew dwaru b'mod finali. Ħbieb tiegħi però dak huwa dak li jaf jagħmel il-Partit Nazzjonalista aħna nħarsu l qudiem aħna nħarsu l qudiem lej elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li għandna fil-25 ta' Mejju nħarsu l qudiem lej dan it-tim straordinarju terba ta' xil persuna li għandna l-privileġġ li jkunu fit-tim tagħna biex jirrappreżentawna f'dawn l-elezzjonijiet. U l-messaġġ tiegħi huwa wieħed, irridu nivvutaw lil kull wieħed u waħda minnhom. Dawn huma elezzjonijiet illi jekk tivvota għal kandidat, jekk tivvota għal tnejn għal raġuni jew oħra, tkun qed tuża nofs vot. Tkun qed tuża nofs vot għall-Partit Laburista, nofs vot għall-Partit Nazzjonalista. U għalhekk l-appell tiegħi minħabba s-saħħa li għandu l-wirt f'dawn l-elezzjonijiet li tivvutaw lil kull wieħed u waħda mill-kandidati fuq il-lista tal-Partit Laburista. U Nafu li huwa messaġġ li żgur se jgħaddi l-Prim Ministru anke fil-kuntest ta' dak li, li rajna dalgħodu. L-elezzjoni, it-tellieqa tibda xejn b'xejn. Minkejja n-numri li nisimgħu, minkejja s-siġġijiet li nisimgħu, tellieqa tibda bħal kull elezzjoni oħra, tibda xejn b'xejn, però mill fil-mument illi tissaffar is-suffara rridu nkunu hemmhekk bis-saħħa biex nibdew niskurjaw gowl wara gowl wara gowl billi nikkonvinċu illi aħna għandna l-aħjar programm għal dan il-pajjiż, għandna l-aqwa kandidati, għandna l-aqwa pjan, għandna l-aqwa viżjoni biex inkomplu biex Malta ta' għada tkun dejjem aħjar. Grazzi. Grazzi hemmhekk lil Dr. Roberta Bela.